Хәерле көннәр! Барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән. Бу чыгарылышта мин балалар бакчасында буласы яңа ел бәйрәменә Кыш бабай эзли идем. Карыйк әле, ризалашучылар булыр микән? Им нравится. Гафу итегез, саташа сөйләшмисезме? Сөйләшәм.
Сез хоббига ашыгасыз, миңа бик кирәк кыш бабай булырга. Минем кыш бабаем авыртып китте, анда 5 кенә минут. 5 кенә минут анда. Бер генә шигырь. Әйе, әйе, әйе. 5 кенә минут тиз генә. Мин бик чиста сөйләшмим шул. Юк, сез анда бер генә шигырь укыйсыз да инде шунда. Шун әйдәгез инде. Сез просто миңа бик каты булышачаксыз сез, әгәр дә. Я сез монда кем булып эшлисез? Минем монда кар кызы дип чакырдылар. А, вон оно.
Минем кыш бабаем хәзерге вакытта просто килә алмыйча калды, шуңа күрә. Э, Үзегез кая эшлисез? Үзем менә шулай йөрим, кар кызы булып.
Блин, и зубы не почистил, я на физзарядку. Ну, Яра, борчылмагыз анда сезнең не э, барада була. Әйдәгез инде тиз генә.
Ну, миңа бит нитергә кирәк инде, шишенергә.
Ярар, анда бит кием бар. Шунда тиз генә. Юк, моны чишен, моны салдырырга кирәк инде. Юк, анда күренми, анда 5 минут кына шулай керәс тә чыгас, сәмс балалар диеп. Әйдәгез инде, барасыгыз килә бит инде, күрәм. Барасым килми, просто... Я карточка төшерәсезме сен? Юк, төшермибез.

Исәнмесез. Сез миңа булыша алмыйсызмы? Нәрсә белән? Э, минем хәзеремдә э, зур группада э, Кыш бабай, Кыш бабаем авыртып калды. Сез миңа Кыш бабай була алмыйсызмы анда? Кышка бармадым.
Анда 5 кенә минут. 5 кенә минуттан да балаларга. Их. Сәмсез татарча сөйләшүзме? Сез миңа булыша алмассыз микән? Минем кыш бабаем авыртып калды. Монда зур группада э, кыш бабай булып уйнарга кирәк 5 кенә минутка. Юк, мин эшкә барасы бар. 5 кенә минут бит инде ул. Мин эшкә соңга калам аннан соң. Ugh.

А, Кыш бабай булып уйнарга кирәк ди зур группада. Ой, юк, не тороплюсь, извините, пожалуйста, на работу.
Сәм, сез миңа булыша алмассыз микән? Нишләп имсен? Э, Кыш бабай булып уйнарга кирәк ди 5 кенә минутка. 5 кенә минут ул. Юк, апа.
Сәм, сез сез миңа булыша алмассыз микән? Кыш бабай булып уйнарга кирәк ди зур группада 5 кенә минут ул. Кыш бабай. Ие.
Я белмим, әйтминә кыш бабай, конечно. Юк, анда кием генә киясез дә исәмез балалар дип кенә әйтәсез бит инде.
Кемдедер более солидный, а то мин чын. Ну, менә просто кешеләр үтә һәм мин таба алмыйм. Таба алмыйсыз? Ие. Белмим, честно говоря. Ну, анда 5 кенә минут. 5 кенә минут.
Озак түгел сез исәнләшеп чыгып китәсез просто.

Эй, сеңлем, миннән юк. Юк инде анда 5 кенә минут бит. Юк, юк, юк, юк. Әйдәгез инде.
Просто кешеләр үтә һәм алар миңа булышмыйлар. Юк, сеңлем, бу мине юк, спасу инде. Да, анда просто исәмс балалар дип кенә әйтәсе бар ие. Гафу итегез, сез менә булыша алмыйсызмы? Э, Кыш бабай булып уйнарга кирәк зур группада. Юк.
Нишләп?
Анда 5 кенә минут авыр түгел ул. Юк, юк. 5 кенә минут инде. Балаларга 5 кенә минут бирерсез дип өметләнеп калам. Просто кешеләр үтә һәм алар миңа ризалашмыйлар, ә миңа утренникка кыш бабай кирәк.
Сала киергә нәрсә кирәк? Анда киемнәр бар бөтенесе дә эчтә. Анда бит э, барада да була сезнең битегез дә күрен. Биш кенә минут ул бит күп түгел. Ярар инде, икенче кеше эзлим. Шулай итеп бардык, ике абый гына миңа үз ризалыгын бирде. Калганнар вакыт юк, эшкә барасы бар ише сәбәпләр белән миңа акландылар.